Ko Matariki Herenga Waka te kaupapa nui o te rā. I roto i nā tau e toru pea, kua tīmata tō mātou iwi ki te tārai mai i nā waka. Kotahi te waka tētē mō ia hapū. E hīkaka ana a Joel Kōmene o Tapuika. Kua whakaterea e te hapū i tō rātou waka tētē kia pōtere ki runga i te awa nui o Tapuika.
Kua tutuki te wāhanga ki a mātou o Ngāti Tūheke, Tapuika tonu. Kua tutuki te wāhanga ki a Ngāti Maru Kūkere, ā, ko tēnei waka te tuatoru mō Ngāti Kurī. I haramai au ki tēnei rangi ātaahua, te tautoko, te mahi. A te moemoeā o tētehi o mātou kuia, ko Pia Callaghan tēna. Ko Rikihana Hancock tētahi o ngā kaiwhakahere o ngā kākano, he kaupapa poipoi i ngā kaitiaki o āpōpō.
I whakaaro e kitea, e moemoeā i tēnei tū kaupapa ki te aha, kia kitea ai te iwi o Tapuika i runga te awa a. te Kaituna. Ko tae mai nei ki te kuia, nō te orokohanganga rānō tēnei kaupapa, nō reira he rite tonu te hoki mai ki te tautoko ake, te noho i raro i te manaakitanga a Tūhourangi Ngāti Wāhiao, tae noa atu ki te manaakitanga a te rāngai, te tokotoru a Manawakotokoto. Mai te tai o Te Arawa ki uta ki Te Puia i Whakarewarewa, ka kai tahi ngā whānau ki te maumahara i a rātou mā. E whakaaro ana ki ō tātou tini mate, ā, rātou e whai wāhi ai, ā, whai wāhi mai ana ki tēnei kaupapa, e rongo ana i tō rātou mauri, ā, i waenganui i ngā karakia, i waenganui i ngā, i ngā whakahaeretanga, ā, te tokotoru ā-manawa kotokoto, ā, e. Mā te hau rātou e hau mai ai ki te kaupapa. I tēnei tau, i whakaaro ake te whānau o Rangaiti Marae ki te whakarite i tētehi kaupapa e pai ai tā Ngāti Te Oro, Rangitāwhaki, tā ngā uri o Ngāti Ao o Rangaiti Marae whakanui i tēnei kaupapa. Whakawhiti atu i te kai mai ki te marae o Raungaiti, i hikaia ngā ahi o Ngāti Hauā ki te pōwhiri i te Mātahi o te tau. He whenua matomato a Ngāti Hauā, ā, e hāngai pū ana ki ērā momo whetū, ā, e tohu nei i ō rātou motuhaketanga, ā, arā, ā, Tupuānuku, ā, he whenua matomato tēnei ki te rīwai, ki te kānga, ki ngā, ā, ki ngā hua ka tupu pārae. Taku nei tupuranga ki runga i tēnei awa o Te Kaituna, ā, tata tō mātou nei whenua ki te, ki te awa. I tipu ake au, ā, Pehea tahi rau mita ki te awa? Ko te hau o Matariki tēnei waka ko pae mai ki uta ki konei ki Ngāti Kuri, ā, e ai ngā wawata, koinei te waka tuatoru mō te iwi o Tapuika. Wetiweti, ā, nā, he mātauranga tino pohokeruru tēnei kaupapa, nō reira, nā te tārau waka, nā te tārau waka, Ki a tātou, pehea e taki rau, e kore ana ngā waka i konei? Mōhio pai au ki te tohunga tārai waka a Haimona Brown, ko rō nei māua e mahi tahi ana i runga i te maru o Kaituna, ā, ka puta i tērā ohu te whakaaro kia tārai mai ēnei waka e whā. Ko te hoe ngātahi ki te taunga kotahi hei painga mō te iwi tētahi o ngā kaupapa nui o Matariki Herenga Waka, Herenga Tangata. Hīni Te Matekoewi tēnei mā Aukaha. Ko te reo te take.